מען דארף קענען זיין, ס'דארף ארבעטן צו קענען מאכן א פאדקעסט אינדערפרי. סערטען טינגס העוו טו פאל אין פלעיס, דו דארפסט אויפשטיין קודם כל ווי א עס טווענטי פייוו פאון, נישט ווי קיין עס טווענטי טו פען עדישאן, אסאך מאל שטייסטו אויף ווי עפעס א אלטע סמארטפאון, ווען דו צינדסט אן א אלטע סמארטפאון, סאו קודם ס'געט א באז, קודם געטס א באז. דו האסט געדריקט די באטן און די פאון. וואס? געסט סתם אוועק אויף דעם פאון? יא. האלא ס'איז שפעט. די געסט א קוק אויפן זייגער, דעעם ס'איז ניין א זייגער. און דעמאלטס ווערסטו סטאק אויף די סימבאל. וויטשעווער קעריער די האסט, די אלטע פאונס ווען מ'צינדט זיי אן, זיי ווערן סטאק, איך בין א טי מאוביל פאון, יעצט גיי איך זיין סטאק אויף די טי מאוביל סימבאל פאר פיר מינוט. סאו דאס איז ווען די שטייסט אויף. געט ער א וועק אויף, דו ביסט יעצט סטאק, דו ווייסט וואס טוהן, דו ליגסט אין בעט, דיין סיסטעם ווייסט אפילו נישט וואס צו טוהן יעצט, דיין אויגן כאפט אויף אז ס'דא לייט, דיין אויערן כאפט אויף אז דיין ווייב רודפ'ט דיך, אבער, ווייסט איך מיין, ליבי ליבי בירושלים, ווי האט יענער געזאגט, יא, איך קען נישט די פסוק, מיין גוף איז דא, מיין הארץ איז דארט, דיין באדי איז נאך פולי אין בעט. פיינעלי די פאון צינדט זיך אן. און ס'קומט אריין א לאק סקרין, סטופידע זאכן, ווען דו צינדסט אן א טעלעפאן מוזטו אריינלייגן די גאנצע קאוד, די די פינגער פרינט ארבעט נישט, סא סטופיד איז דעט, ווען איינער גנב'ט מיין פאון ווען ס'איז פולי אנגעצינדן איז גענוג די פינגער פרינט אדער פעישל רעקאגנישן מיט ניין שעפעלע, דו צינדסט אן דעם פאון עסטו אנהייבן פון פריש, האסט געהערט וואס כ'האב דיר געזאגט? דארפסט אריינלייגן די לאנגע קאוד, דו געדענקסט די גאנצע קאוד איז דאך א בעקאפ אויב די פינגער פרינט ארבעט נישט, דו געדענקסט אפילו נישט, כ'האב עס געלייגט מיט א, אוי שוט, ס'איז טווענטי פייוו. און די סימבעל איז א פאונד נישט די דאלער סיין, אה מיי גאש, האסט געטרייט פיר פינעף מאל, און געס וואט, האסט געטרייט פינעף מאל און א פאון איז יעצט לאקד. יו קען וועיט טערטי סעקאנדס. סאנדי עפעס א DMV אלטע אנגעגעסענע פרוי ביי די DMV ווען זי רעדט זיך איין און די געסט איר עטיטוד, יו נאו וואט?

דארף נעמען צען פופצן סעקאנדס ביז די עפפס ארבעטן, נישט אמאל געזען ווען דו צינדסט אן א פאון, די עלטערע פאונס געסט א דריק וואטס עפפ, ס'בלייבט געדריקט, און וואס איז יעצט? די עפפ שרייט האלא מ'האט מיך געדריקט, און די פאון שרייט איך קעיר נישט, כ'בין יעצט אויפגעשטאנען, וואס האט האט ער דיך געדריקט, נו? דו צודרייטער! ווען דיין ווייב שרייט אין די בעקגראונד האלא האט ער געמיסט די באס! אקעי איך בין אבער יעצט אויש יויש איך בין יעצט אויפגעשטאנען סאו דאס איז די רילעישאנשיפ סאו ווען די שטייסט אויף אינדערפרי אין די שעות די דארפסט זיין אין צו קענען מאכן א פאדקעסט דארף זיין שטיל דארף זיין פרי דארף זיין פריש דארף זיין נאכן שאוער נאכן קאפי נאכן טוילעט דעמאלטס איז דא אנדערע אורות די פארשטייסט ביינאכט איז עס מער לוז ווי די ווילאמסבורגע ווייבלעך האבן ליב צו זאגן ווען זיי געבן שידוך אינפארמעישאן דאס איז די די די סאיז דא אפאר מינע ענגליש ביי די חסידים. סאו דו האסט די רעגולער ענגליש פון די חסידים וואס אונז סוויטש מיר צווישן מיין חבר ענגליש אדער מיין גוי ענגליש, סאו קודם כל אונז זעמיר די איינציגסטע פאלק וואס רעדט ענגליש עקארדינג צו די עקארדינג צו די עקסענט וואס אונזערע ארבעטערס האבן, סאו דו קענסט רעדן לאמיר זאגן א גוטן ענגליש באט ווען דו גייסט רעדן צו דיין מעקסיקען סאדענלי גייסטו רעדן מעקסיקען פארוואס? ווען ער גייט אין וואלמארט אדער צום דאקטער, פארשטייט ער פונקטליך וואס דער ווייסער אדער דער שוחט איז, וואס ביסטו יעצט געגאנגען? אקעי ליסען פעדרא, א קי אווער העיר, איי ניד יו טו ברינג די באקס, פאסע, פאר אווער העיר יע, נאו נאו נאו נאו נאו, איי דאנט ניד איט, וויי יו ברינג מי פייוו? פארוואס? דו פארשטייסט? רעד צו אים נארמאל ענגליש, דו פארשטייסט? סאו עניוועי, כ'האב געזאגט דו פארשטייסט צוויי מאל ס'נישט גוט, באט ס'איז לאז, עניוועי סאו האסטו די ענגליש, נו האסטו דיין חבר ענגליש וואס דו זאגסט אים, כ'האב אים געזאגט ליסן, אונטער טערטי פייוו האנדרעט איז נישט דא וואס צו רעדן, עס מיר ברענגען א סידי לאון עס מיר ברענגען, פארשטייסט? נו האסטו אים און רעדט צו א גוי, סאו איי טאלד אים. אנדער ט'ירטי פייוו הונדערט סאו דאס איז שוין א רייש רפו הייסט עס שוין א איידעלע רייש האסט נישט דעם ט'ירטי פייוו הונדערט האסט דעם ט'ירטי פייוו הונדערט יא און דאס איז דאס נאך האסטו די באנק ווען די גייסט אריין אין באנק סאו איי וואנט וויטדראו דעמאלטס קומט אריין הייליגע ווערטער וואס איך האב נישט געוויסט די האסט וויטדראו ווי איז דאס געקומען. וואו! איי וואנט טו וויטדרא טורטי פייוו האנדרעט דאללערס, יענער קוקט דיך אן ווי וועלכע קאנטרי ביסטו געקומען, איך געדענק איך האב אמאל געהאט איינער זאל קומען אינסטאלן סאולער ביי מיר, עפעס א גוי, און ער פרעגט מיך ווי איז דיין עקסענט וועלכע מדינה קומסטו, זאג איך אים שעפעלע איך בין פון ברוקלין ניו יארק, עטץ געקענט גלייבן וואס ער הערט, עניוועי, סאו נאך האסטו די חסידישע ווייבלעך ענגליש וואס מען נעמט אן די די די. קאנסענסוס העולם איז אז ווייבלעך קענען בעסער ענגליש ווי מענער ווייל זיי האבן עס גערעדט מער אפן באט אזוי ווי ווען ס'קומט צו גאלף עוועריבאדי נאוס דעט ווען איט קאמס טו גאלף ווען יו העוו א בעד סווינג סווינגינג מאר איז נאט גאנא פערפעקט יור סווינג יו העוו טו פערפעקט די סווינג ווען יו שטייסט ווייל דו רעדסט עפעס אסאך מאכט עס נישט קענען די זאך בעסער אז דו שפילסט שלעכט פיאנא שפילן שלעכט מער פיאנא באקן שלעכטע קעיק און באקן נאך שלעכטע קעיק מאכט דיך נישט קיין בעסערע באקער. סאו סתם ווייל די ווייבלעך רעדן ענגליש צווישן זיך, מיינט נישט אז זיי קענען גוט ענגליש, דאס איז סתם א דיסקלעימער. סתם אן א סייד נאוט, איך האב געעפנט א נייע קאמפאני וואס הייסט שטימע, דעטס רייט, שטימע עז אין קול עז אין וואויס, אויב דו מאכסט א עד, האסט א ביוטיפול ווידעא עד, באט האסט א שטייפער שטימע, זאל דיר געבן א וואויס אווער אין די בעקגראונד, האסט א ביוטיפול עד וועגן דיין קאמפאני, באט דו דארפסט איינער זאל רעדן אזוי ווי די אלטע טרעילערס וואס פלעגט זיין, אין א ווארלד וועיר די פרעזידענט דייס, וואטעווער. ס'איז די זעלבע איידיע, יו קען ריטש אוט טו מי, און מיין קאמפאני שטימע, און צומה זיך צושטעלן, יאסי ברויכסט זייער שטייפע וואויס פאר דיין בעקגראונד ווידעא, אויכעט מאכמער אונז אונזערע אייגענע ווידעאס, מיין קאמפאני, אויב האט נישט געזעהן דעם לעלוז עד, זעהט עטס ווי אונז זעמיר אן טאפ אויף אונזער געים סאו אז דו ווילסט מאכן א ווידאו אויכעט וויר פולי קאווערד באט אפילו אויב דו האסט דיין אייגענע ווידאו שוין האסט שוין געצאלט די געלט באט יעצט דארפסטו זוכן עפעס א דוד וואס איז רעדי צו רעדן און ער האט די פלאו און ער האט די שפראך וועל לוק נאו מאו און קום צו יאסי בראך און אונזער קאמפאני שטימע ענד וויל געט יו פולי קאווערד. סאו עניוועי ווען די ווייבל וויל געבן אינפארמעישן אויף א בחור און ער וויל ארויסברענגען. אז דער בחור איז איז נישט טייט, ער איז מער אופן מיינד, ער איז מער, ער איז זייער לוז, דו ווייסט וואס איך מיין? יו אנדערסטענד וואט איים סעינג רוחי? יו נאו שיפי'ס דאטער, שי איז אלסאו לייק דעט, יו נאו, זי איז נישט, און זיי ווארפן אריין אזא יוי די אידיש, געבט א קום אריין, מ'האלט מיט רעדן ענגליש, זי איז נישט פארמאכט, דו כאפסט? כ'האב גערעדט מיט מיין מאמע, זי האט מיר געזאגט, שי איז נאט, שי איז אלסאו לוז, זי איז מער. אוי זי איז זייער אויפגעקלערט, זי איז זייער קלוג, סאו עניוועי די ביין פארען און ביין טובל ולבן עפטער אווערס פראגרעם איז א זייער לוז פראגרעם, סאו אונז גייטן היינט רעדן, קודם לאמיר רעדן וועגן תלמוד תלמוד השבוע, די תלמוד השבוע פון ביין פארען איז עשלם נעטשרעלס, סאו עשלם נעטשרעלס בין איך אנגעקומען ביי דיפאלט, סאו בעסיקלי. איך האב א יונגעלע, א קליין יונגעלע א זיסקייט א צדיק'ל וואס ער האט עקזעמע, עקזעמע איז א סקין קאנדישאן וואס ס'ווערט אזוי הארט און פארקראכט די סקין עס איז זייער זייער איטשי, יעצט אויפן הענט אויפן פיס, כ'האב געטרייט אלעס בעסיקלי, כ'האב געזעהן באקומען שטארקע קרימס, כ'האב זיך געוואלט לייגן ס'האט קארטיזאל, קארטיזאן, וואטעווער ס'איז די קעמיקלס, ס'עסט אויף די סקין און ס'ציפט, און כ'האב געטרייט אלע מיני זאכן, למעשה. מיין מאמע זאגט מיר זי האט געזען אויף יונתן שווארצ'ן סטעטוס אז איך האב געטרייט דעם עשל'ן, בקיצור, און זי זאגט מיר טריי עס אויס יונתן שווארץ, סאו איך האב איר געענטפערט וואס יעדע נארמאלע מענטש וואלט געענטפערט ביי דיפאלט ווען איינער זאגט אים אזא סטעיטמענט, זאגט זי מיר ניין אבער ער האט געזאגט, שוין, קאל איך אן דעם עשל'ן און איך ווער געוואר, העלא, איך האב געלערנט מיט דעם בחור אין ישיבה, סאו פארשטייט זיך נאך וואס מ'האט געענדיגט די פלעזענטריס און די אראפגערייסעכטס פון די אמאליגע משגיחים, האט ער מיר געזאגט, הער מיך אויס יאסעלע, איך גיי דיר שיקן דעם קריעם, באט זיי אבאכט גראבל נישט, יוי דאס האט דערווארעמט דאס הארץ, א מענטש נוצט די ווארט גראבל, איך האב שוין נישט געהערט דעם ווארט זייט ניינטין ניינטי עיט, גראבל, פאר די וואס ווייסען נישט, די קוקסט אריין אין מעריעם וועבסטער דיקשאנערי, גראבל איז ווען די. גראבלסט ווען דו גראבסט מיט דיינע ערשטע דריי פינגערס עספעשעלי ווען ס'קומט צו עסן און עספעשעלי ביי קעיק סאו דו דארפסט נעמען א לעק געבן אזא טאטש און עס ארויפלייגן איך וויל נישט זען קיין לעכער איך וויל נישט זען דארטן קיין גריבער דו דארפסט עס טאטשן און לייגן נא פראבלעם שיק אים אריין בקיצור ווינדער איבער ווינדער כ'האב אנגעהויבן נוצן די קריעם און דאס עקזעמע איז אוועקגעגאנגען ס'איז אנבעליוועבל און ס'איז אלעס נעטשרעל אינגרידיענטס ער זאגט מיר ער לייגט דארטן אריין ער גראדע האט יא אריינגעלייגט דארטן צריבה ציפוירענדי וואס חומץ און דבש וואס מ'האט נישט געטארט לייגן ווען מ'איז מיגליש באט למעשה ס'איז א הונדרעט פראצענט נעטשרעל און ס'ארבעט. בידידי האב עובדות סאו כ'האב א פילינג ווען איך עדווערטייז אזא קאמפאני סאו זיי האלפן פאר אלע מיני סקין קאנדישאנס באט זיי ספעשעלייזן אין עקזימע און ס'איז ווערט הונדרעט פראצענט גערענטי מאני בעק גערענטי סאו. גיי צו ashlumnaturals דאט קאם, עי עס העיטש על אי עם אן עי טי יו אר א על עס דאט קאם, ashlumnaturals, און נוץ פראומא קאוד וויי בי פאר יאסי בראך און זיי באקומען א דיסקאונט, אדער קענסטו זיי קאנטעקטן עט טרי פאר סעווען פאר טרי טרי סעווען עיט פייוו עיט, עניוועי בעק טו אווער עפטער אוער פראגרעם ווי מען גייט זיין אביסל לוס היינט און מען גייט רעדן וועגן מענטשן וואס דארפן זיין אווער פאוערינג ווען ס'קומט צו זייער אפיניען און זיי קענען נישט פארנעמען אנדערע מענטשנ'ס אפיניען סאו ביי דיפאולט וואס געשעהט איז זיי בלייבן סטופיד ווערן נישט קלוג און ענוי די העק אוט אוו עוועריבאדי אין דעיר וויסינעטי סאו ס'הייבט זיך אן מיט די מעדזשיקל פלאץ וואס הייסט א קופקע א קופקע, סאו א קופקע איז נישט א ספעסיפיק, אסאך מאל זאכן ווען די לייגסט עס אריין אין א סערטען באקס ווען די רעדסט פון עפעס, סאו מענטשן האבן אזא אימעדזשינערי אזוי מ'זאל קענען פשוט פארשטיין, איך רעד פון דעם און אונז רעדן פון די זעלבע זאך, סאו אזוי ווי מען רעדט אז יעדער איינער וואס דרייווט א BMW איז א סערטען טייפ אוו אינדיווידזשועל, סאו מ'קען נישט דא פורס בשמם זיין ווייל ס'גרעניצט זיך מיט כפירה, באט. די קענסט זעהן מענטשן וואס דרייוון א bmw האבן א סערטען bmw עטיטוד יא? סאו ווען די רעדסט פון די מענטש די ווייסט די מענטש ער דרייווט א bmw סאו אין דיין מיינד אימעדזשענסט אים אויפן ראוד אין א bmw אונז ווייסט מען אונז זעמער אויפן זעלבן פלעין בעיבי סאו ווען די רעדסט פון א קיפקע אימעדזשענט מען יוזשעלי א רינדעכיגע סירקעל און ס'איז דא צוויי באט יוזשעלי איז עס מער די טיש יענע טיש דא לאנג דיסטענס קיפקעס יו נאו, ס'איז דא קיפקעס ביי מערב ביי שטילע שמונה עשרה ביי אויך שמונה עשרה באט לאמיר רעדן וועגן די טראדישענעל קיפקע וואס איז אין א סירקעל, און א טראדישענעל קיפקע הייבט זיך אן מיט צוויי מענטשן וואס האבן אפאוזינג אפיניענס און ס'הייבט אן ארויפגיין אויף הויעכע טענער און נאכדעם האסטו אנדערע מענטשן אין די זייט, סאו מענטשן מיינען אז ווייל איינער איז שטיל איז ער קלוג ער איז קלוג דורכ'ן זיין שטיל, באט ס'מיינט נישט ער איז קלוג ווייל ער איז שטיל. דו פארשטייסט וואס איך זאג? סאו דו קענסט ביי די וועי איידענטיפייען אומקלוגע שטילע מענטשן דורכ'ן זעהן ביי וועלכע חלק פונעם קופקע ער צושמייכלט זיך. און דעט איז ווערי טעלינג. סאו ווען צוויי מענטשן האבן א קאנווערסעישאן וואס געשעהט? מען צושרייעט זיך. און ס'הייבט אן ווערן א אווערפאוערינג מעסקולין געים ווער ס'קען דא ארויסוואקן דער לעצטער, הואעווער קען סטענד, ווער ס'קען בלייבן שטיין נאכן פאנטשינג נאכן באקסינג מעטש, און ס'רעדט זיך יוזשעלי ווען ביידע האבן נישט קיין מושג פון וואס זיי רעדן, מ'רעדט וועגן אימעגרעישן, וועגן טראמפ, מ'רעדט וועגן אילאן מאסק, מ'רעדט וועגן די בייק לעין, א משוגע'צע מושג, זיי גייען אריין אין אזא דערשטערן שמעון רילינסקי טשעט דזשי פי טי סטייל קאנווערסעישאן וואס די אייבערשטער זאל אפהיטן דאס אידיש פאלק און קיינער ווייסט נישט וואס טוט זיך באט וואס מען ווייסט יא איז די ריגדיסטע דיסיידעד אין דיין מח דעט יור נאט גאוינג טו בעק דאון נאו מעטער וואט העפענס גייסטו בלייבן גערעכט און ס'גייט ריעטשן א פוינט ווייסט זעסט אסאך מאל ווען צוויי מענטשן די דאונט וואנט טו בעק דאון. הייבט עס אן ווערן פערסאנעל, פארוואס? ווייל די פאקט אז דו האסט נאכנישט איינגעזעהן אז איך בין קלוגער ווי דיר, אה, יעצט האסטו געבראזט מיין איגאו, ווייל ס'איז נישט פשוט פשט אז דו האסט א דיסעגרימענט מיט מיר, דאס פארשטיי איך, באט ס'וואלט שוין געדארפט קלאר ווערן פאר דיר אפ טו דיס פוינט אז איך בין סופעריער אין מיינד פון דיר, און די פאקט דעט יו דאונט בעק דאון איז א סימן אז דו האלטסט נישט אז איך בין קלוגער פון דיר און טיפער פון דעם איז א סימן אז דו האלטסט איך בין נישט קלוג, אשר על כן האסטו מיך פערסענלי אפענדעד, הייבט עס אן ווערן פערסענעל. סאו, דארף מען דא פעסטשטעלן און מ'דארף אראפלייגן אז ס'מורא'דיג וויכטיג אין עווערי עספעקט אוו לייף אז. מענטשן שוד טעיק א סטעפ בעק, איך האב א חברותא, זייער א קלוגע חברותא, ער איז זייער אינטו טעראפי, ער קען מאכן היפנאוסיס, ער איז עכטע זייער דורכגעקאכט אינעם עולם הטעראפיע, סאו ווען איך האב מיט אים קאנווערסעישאנס, אסאך מאל קאנווערסעישאנס וואס איך בין מורא'דיג פעשענעט אבאוט, און ער טענה'ט זיך מיט מיר, און איך אין די ביגינינג בין געגאנגען אלל די וועי, וואס הייסט? דו ביסט ראנג, איך בין גערעכט, און דו זאג מיר נישט און טוה מיר נישט, ניין, און. די פראבלעם איז ווען דו ביסט אין א mode ווי דו מוזט זיין גערעכט אפילו דיין קאנטשעס קלוגע מיינד, יא, דיין מח, דיין לאדזשיקעל מיינד, נישט דיין עמאשענעל מיינד, יא, דיין עמאשענעל מיינד איז אין פול קאנטראל אט דעט פוינט, באט דיין לאדזשיקעל מיינד האט א בעק סיעט און ער זאגט דיר דער בחור רעד דברים של טעם, איטס טיים טו בעק אףף, ס'הייבט שוין אן אריין ביי די, דו קענסט נישט, דיין עמאשענעל מיינד האט איבערגענומען. און ער לאָזט דיך נישט עגריִען צו יענעם, סאָ טאָלק מי סאָם טײַם, װײַל איך האַלט איך בין משוגע קלוג. עט די ענד אָף די דעי, װער ס'הערט די פּאָדקעסט װײסט, איך עקזאָד, קלוגשאַפֿט, דער בראַך איז פֿון די צען מאָסט קלוגע מענטשן װאָס עקזיסטירן אױפֿן כּדור-הארץ, סאָ איט טאָלק מי סאָם טײַם, איך מאַך טענות מיט אים על סערטען טאָפּיקס, װעגן חינוך, װעגן דאָס, װעגן יענץ, און איך האָב הײלי דיסעגריעט מיט אים. באט כ'האב אנגעהויבן ריעלייזן, כ'האב אנגעהויבן, כ'האב אנגעהויבן איידענטיפייען אז אסאך מאל ווען איך דיסעגרי מיט אים איטס אלל אבאוט מיי איגו. איטס אלל אבאוט מיי איגו, ס'איז נישט אז ער זאגט נישט זאכן, ווייל ווען כ'האב אוועקגעוואקט און איך האב מיך בארואיגט און מיין עמאושענעל פארט איז אוועקגעגאנגען און געגאנגען שלאפן און מיין לאדזשיקל פארט איז צוריקגעקומען און כ'האב אנגעהויבן טראכטן, יו נאו וואט, די בחור רעדט צו די זאך. און נעקסטע מאל כ'האב מיך געטראפן מיט אים זאג איך אים הער מיך אויס, כ'עגרי מיט דיר כך וכך וכך וכך, אבער מיין איגו האט צוריק געקומען, באלד זאלסט וויסן, און ער האט געטון די זעלבע זאך, דו פארשטייסט? און אן סערטען טאפיקס האבן מיר זיך געטראפן, קאפי ברעיק, אויף א פשרה, פיין, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג אויכעט, אבוויעסלי, מיט מיין ווייב, אז דו גייסט האבן א פייט מיט דיין ווייב, זיי זייער קאגניסענט, שווערע ווארט דאס, זיי זייער. און טון מיט וואס איז גערעכט און וואס איז נישט גערעכט, דו פארשטייסט? האסטו יעצט דעם פייט ווייל דו דארפסט בלייבן גערעכט, אדער האסטו דעם פייט ווייל דו ביסט טאקע פעשענעט וועגן דיינע וועליוס, ווייל צו זיין עגריעבל איז א מורא'דיגע שלעכטע מידה. ס'איז א עקלדיגע מידה צו זיין עגריעבל. איינער וואס איז עגריעבל נעמט מען פון אים עדווענטידזש און מען טרעט אויף אים אן יעדע זאך וואס יענער גייט זאגן, יא אקעי ביסט גערעכט ביסט גערעכט ביסט גערעכט, איך קען מענטשן וואס וואקן ארום זענען עגריעבל מענטשן און ס'שרייט זייער רוקן שרייט פאטש מיך אן, און דו וואקסט זיי אריבער און דו ווילסט זיי געבן א פראסק, דו ווייסט נאכנישט פארוואס, נאר ווען כאפסט אז זייער גאנצער. זיין גאנצע ביאינג שרייט נעם עדווענטידזש פון מיר, דו שטייסט, כ'האב געזען אמאל, כ'האב געליינט אז ס'איז געווען אמאל א סטאדי, מ'האט גענומען גרויסע זיבן פיסיגע שחורים וואס זענען געווען עקספערט אין פיקפאקעטינג און האלד אפס, און מ'האט זיי געוויזן אין דזשעיל, מ'האט זיי געוויזן ווידיאוס פון מענטשן סתם וואס וואקן אויפן גאס, זיי האבן געקענט עקיוראטלי איידענטיפייען וועלכע מענטשן זיי וואלטן געטארגעט. פארוואס? ווייל דיין ביאינג עקזאד נעם אדווענטידזש פון מיר, דיין ביאינג עקזאד וויקטימהוד. סאו, דו דארפסט זיין זייער שטייף אין דיינע וועליוס, און דארפסט זיין, דארפסט אראפשטעלן א שטארקע פיס אין די זאכן וואס דו האלטסט הייליג, באט געדענק, דו דארפסט איידענטיפייען, עספעשעלי מיט דיין חבר, מילא, באט ווען ס'קומט צו דיין ווייב, ווען ס'קומט צו דיינע קינדער, דארטן איז עס מורא'דיג מורא'דיג מורא'דיג סענסעטיוו, און דו דארפסט זיין מורא'דיג קעירפול, עספעשלי ווען דו רעדסט צו דיין ווייב, און ווען דו רעדסט צו דיין קינדער אויכעט, דו טרייסט אים צו שלעפן אין שול, דו טרייסט אים אויפצווועקן, אז דו גייסט קומען מיט א עטיטוד ווי דו מוזט עס טון ווייל איך האב געזאגט. פאר מ'גייט ווייטער לאמיר רעדן א רגע פון פלארידע קאושער ווילעס דאט קאם, יא, דער בחור איז נאכאמאל דא אזוי ווי אן אורח, וואס דער אווערסטעיז איז וועלקאם באט חס ושלום, פלארידע קאושער ווילעס דאט קאם איז די פערפעקט פלעיס פאר עניבאדי וואס וויל זיך אויספלאגן, מענטשן כאפן נישט מ'מיינט צו נאר אויף א וועקעישן באט למעשה הונדערטע מענטשן א יאר וואס האבן געהאלטן נאך א סורדזשערי און זיי האבן געוואלט זיך אויספלאגן, עניבאדי וואס איז אין א סטעידזש ווי איך וויל אוועקגיין, איי דאנט וואנט טו סי עניבאדי, איך וויל ווערן בעסער, קומט ער צו פלארידע קאושער ווילעס דאט קאם אדער פלארידע קאושער ווילאס ווי די לעטס גאו זאגט עס, פארוואס ווייל פלארידע קאושער ווילעס איז דעזיינט געווארן ביי א איד פאר א איד, דו גייסט גיין צו א פארשטינקענע עיר בּי ענד בּי ווי עפעס א שחור האט דארטן אפגעשימלט פאר פֿינף יאר, אדער דו גייסט אין א עקלדיגע האטעל, די קארפעט איז דאך אזוי גרויליג, נישט קיין חילוק צו עס איז סעינט רידזשעס צו עני טייערע האטעל, די אין די לינען איז נעכטן געשלאפן א גראבע פינקע הארעדיגע זכר וואס איז פֿיר הונדערט פונט פארוואס און ס'איז טייער, און דו געסט דעם געלט פארן גוי, דו גייסט צו פלארידע קאושער ווילאס א אידישע הויז. געאונד ביי א איד, פולי פרייוועט, ס'איז לעבן, ס'איז דיזיינט פאר דיר שעפעלע, איך ווייס דו ווילסט דיך אויספלאגן, ספעשלי מענטשן וואס גייען וואקעישן מיט זייערע קינדער, ס'קומט די זומער און זיי ווילן ארויסגיין מיט די קינדער, זיי האבן עלטערע בחורים, די בחורים דארפן גיין דאווענען, די בחורים דארפסטו א פלאץ מיט מניינים, פאר דיר אליין פאר דיין דיגניטי, ווען דו גייסט אליין, ש. באט ווען דיין בחור איז דא, דו דארפסט ווייזן פאר דיין בחור בעיסיק דיגניטי מיט די זאכן, האסט לעבן, א שול, גראסעריס, מען דעליווערט היינט, איטס אנבעליוועבל ווי דו ביסט אין פלארידע, נארט מיאמי, האסט די אלע גראסעריס, אובער איטס מען דעליווערט אינדערהיים, אלע די גראסעריס דעליווערן, האסט די פול פרייוועסי, קענסט טון אינעם הויז וואס דו ווילסט, קענסט גיין אין דיין אייגענע פול, און ביסט גראד לעבן שולן בתי מדרשים, און ס'איז א פערפעקט פלעיס טו אנפלאג ווייל דו ווייסט דו וואקסט אריין אזוי ווי דיין חבר האט דיר איבערגעגעבן זיין הויז, דו ווייסט ס'איז דא דארטן מזוזות, כשר'ע אויווענעס, כשר'ע מייקראוועיווס, שבת לעמפס, נישט די די די ראול טישוס די די פוי וואס די גוים נוצן, געהעריגע רעגעלע טישוס! קלינעקס איז דעזיינט געווארן פאר די טוילעט, דארף איך זאגן פאר קלינעקס? זיי כאפן נאכנישט, פאר סאם ריזען מיינען זיי ס'נאר פאר די נאז, באט עניוועי, קאנטעקט פלארידע קאושער ווילעס עט פלארידע קאושער ווילעס דאט קאם אדער עט טרי זירא פייוו פאר פאר ניין ניין עיט ניין ניין און נוץ זיי פאר דיין נעקסטע אנפלאגינג אווענט. סאו אסאך מאל ווען מ'דארף געבן א שטיקל מסביר זיין מיט קלענערע קינדער איז זייער וויכטיג נישט צו געבן קיין ריזן פארוואס דו הייסט אים עפעס טון. דעיס איז דאקטער יאסי ספיקינג, יעס ווי טעיק ווי אר אופען און ווי טעיק אונז נעמער אן בוקינגס באט ס'איז זייער איך רעד פון עקספיריענס ווען דו הייבסט אן געבן פאר א יונגל וואס איז ביטווין סיקס און טוועלוו, ווען דו הייבסט אים אן געבן א ריזען פארוואס דו האסט אים עפעס געזאגט פארוואס, און דו געסט אים א ריזען, דער בחור איז פיין קלוג ער גייט קומען מיט צוואנציג טויזענט פערכעס פארוואס דער ריזען איז נישט נוגע אין די ספעסיפיק צייט, כ'ווייס אז איך דארף גיין אין בעט ווייל איך דארף אויפשטיין, אין טיים, באט נעכטן בין איך געגאנגען שלאפן סאך שפעטער און איך בין אויפגעשטאנען אין די זעלבע צייט, און נישט נאר דאס, איך בין נאך געווען תלמיד השביעי און איך האב נאך געקענט מיין תר ניין ניין ניין ניין, מען געט נישט קיין ריזן שעפעלע, פארוואס דארף איך, ווייל אזוי האב איך געזאגט, און דא ענדיגט זיך עס, ס'איז נישט דא, ס'איז אזוי ווי די פרו אדימו אין שאטנז, נאו ריזן, ס'חק בלי טעם, אוודאי ווען דו האסט עלטערע קינדער ארבעט עס שוין נישט, דארטן דארפסטו שוין יא געבן א ריזן ווייל זיי זענען שוין עלטערע קינדער. און אז דו קומסט מיט עלטערע קינדער מיט א נאו ריזען האבענדיג איך האב געהייסן, ס'וועט קומען א צייט וואס די זעלן שוין נישט זיין אונטער די אינפלוענס פון איך האב געהייסן און דעמאלטס אז דו האסט נישט געהעריג אריינגעבאקן אין זיי ריזענס און סיבות אזוי ווי די חינוך זאגט אז פארוואס די קינדער זענען אנגעפארן אין זיין דור עיט האנדערט יערס אגאו איז ווייל זיי האבן נישט געוויסט די ריזענס פון די מצוה ס'איז געווען מצוה למשל אדער דעי דידנט נאו זיי האבן נישט געהאט קיין שום פילינג דערפאר סאו עגעין ווייס דיינע וועליוס, ווייס ווען צו נוצן דעם אני בשבילי נברא העולם, ווען יענער וויל נעמען עדווענטידזש פון דיר צי ס'איז אן ארבעטער פון א בעל הבית, א בעל הבית פון אן ארבעטער, א ספאוס פון א ספאוס, א חבר פון א חבר, אבער ווייס אויכעט ווען יו העוו טו טרעד קעירפולי, ווען דו ביסט אין א פאזישאן ווי אקעי, ביסט גערעכט איך הער וואס דו זאגסט, און אפילו צווישן א מאן און ווייב, ווען די, און ווייל איך טו שוין שלום בית היינט אויכעט, ווייל דאס איז די עפטער אוער פראגרעם, סאו. אפילו מיט א מאן און ווייב, אפילו דו האלטסט אמת'דיג ביסט גערעכט, יא, דו האלטסט ביסט באמת גערעכט, זי איז ראנג און וואטעווער איט איז, יא, יו העוו טו טעיק א סטעפ בעק און זאגן, הער מיך אויס, איך האלט איך בין זייער גערעכט, און אבוויעסלי האלטסטו דו ביסט אויך גערעכט, באט יעצט רייט נאו קען איך נישט רעדן פון דעם, ווייל יעצט, כ'ווייס, יעצט בין איך נערוועז וועגן דעם, און ס'גייט מיר אויף די נערוון, און דיין גאנצע פוינט אוו וויו אויף די סאבדזשעקט וויל מיך, ס'רעגט מיך אויף. לאמיר ארויסגיין מארגן פאר קאפי און לאמיר עס דיסקאסן, מ'עט אנהייבן מיט וואס דו האלטסט, מ'עט אנהייבן וואס איך האלט, און מ'עט אנהייבן זעהן וויאזוי מ'קען אפלייען ביידע פוינט אוו וויוס אין א וועג וויאזוי אונז קענמיר ארויסוואקן בשלווה בשלום, די זעלבע זאך מיט די עלטערע קינדער, איך פארשטיי, איך האלט דו דארפסט אויפשטיין פרי און גיין צום דאווענען, די האלטסט אז נישט, סאו יעצט איז נישט דא קיין ברירה, יעצט גייסטו גיין דאווענען, רעגארדלעס, שעפעלע ס'איז אכט אזייגער, איך פארשטיי דיין פוינט אוו וויו, באט דו גייסט יעצט דאווענען, דער איז נאו קוועשאנס אבאוט איט, האו אבאוט, קומסט אהיים פון חדר, קומסט אהיים פון ישיבה, לאמיר גיין פאר א שפאציר. לאמיר הערן וואס דיין בלאקעדזש איז מיט דאווענען און לאמיר הערן וואס איך האלט פארוואס אין דארטן דארפסטו זיין, דו דארפסט זיין, דו דארפסט זיין פול מיט תירוצים, קינדער קענען נישט פארנעמען ווען א טאטע זאגט זיי ניין, יא, ווייל אזוי, זיץ דא ביי די סידור, זיץ נישט, ווייל זיין מח איז שוין געווארן לאדזשיקל. זיין מח האט שוין אנגעהויבן דעמענדן ענסערס, ער נעמט שוין נישט די וועלט עט פעיס וועליו, ווייל אויב ער נעמט די וועלט עט פעיס וועליו עט עידזש אוו טערטין פארטין, אוף, יו גאט א ביג פראבלעם בעיבי, דו דארפסט דעם בחור יעצט זייער אבאכט געבן, מען גייט פון דעם בחור, זיין דעמינער שרייט טרעט אויף מיר, דו פארשטייסט, באט נארמאלע קינדער וואקסן אויף, ווען זיי ווערן דרייצן פערצן, זיי הייבן אן באקומען דעם, זיי הייבן אן וועלן וויסן זאכן, און די אראפשטעלן א פיס ארבעט שוין נישט, סאו דו מוזט. די מוזט אים געבן ריזענס, און ס'איז זייער וויכטיג אויכעט מיט אידישקייט ווייל איך בין יעצט געווארן א מחנך אויך אין די עפטער האוער פראגרעם און ביים פארן איך האב געזאגט ס'איז טונקל סאו אונז קען מען סוויטשן פאזישענס ווען ס'קומט צו חינוך איז עס זייער וויכטיג אויכעט פארוואס ווייל אז דו גייסט נישט געבן קיין פלאזעבל ריזענס פארוואס מ'דארף עפעס טון גייט ער נישט קאנעקטן דערצו עט אלל און ס'גאנא ענד אפ העפענינג איז הער. גייט זיין ווי אסאך יונגעלייטלעך וואס קומען אריין פשוט ווייל דעי וואנט טו פיט אין, זיי האבן שוין חתונה געהאט, וואס זאל איך יעצט טון, און מיין שווער, איך וואוין לעבן מיין שווער און שוויגער, איך קען נישט סתם גיין, פפפפפפ, מען האט אבער נישט קיין פילינג, מען איז אויסגעלאשן, דו ווילסט חס ושלום נישט דיינע קינדער זאלן זיין אויסגעלאשן, און אסאך מאל ווייסט, איך האב גערעדט מיט מענטשן זיי זאגן מיר, יו נאו וואט, איך בין אריין אין דעי סטעידזש און איך האב מיך אליין אינוויגערעיטעד, איך האב געדארפט אנהייבן טון ריסערטש, מיין זון פרעגט מיר, פארוואס קען מען נישט שפילן מיט א פיענא שבת? זאג איך פאר מיין זון. און איך רעד פון מיין פערסענעל מעשה, איך האב א יונגל א צוועלף יעריגע גייט יעצט בר מצוה האבן, און ער האט זייער ליב צו שפילן פיאנא, און ער פרעגט מיר פארוואס קען איך נישט שפילן פיאנא שבת, זאג איך אים ווייל ס'איז מוקצה, וואס מיינט מוקצה? וואס הייסט ס'איז מוקצה? סאו כ'האב נישט עכט געהאט וואס ענטפערן, וואס פארוואס איז מוקצה? מ'טאר עס נישט טאטשן ווייל ס'איז א כלה וואס מען האט גענוצט אין בית המקדש, ווער האט גענוצט אין בית המקדש פיאנאס? זאג איך אים, ווייל מען האט גענוצט כלים, סא וואס קען מען נישט נוצן קיין כלים? ווייל מען קען צוקומען עס צו פארעכטן, ווער גייט פארעכטן א פיאנא? כ'ווייס דו ווילסט, ס'איז א, איטס נאט, נישט נאר דעס, זיי קומען מיט לאגיק, איך ענדזשוי עס, שבת דארף מען טון זאכן וואס מ'ענדזשויט, דו זינגסט זמירות איך קען מיטשפילן, סא כ'האב געדארפט אריינקריכן אין די ספרים, און כ'האב געדארפט אריינקריכן, און איך אליין בין געווארן עדזשוקעיטעד, און אזוי האב איך עס געקענט איבערגעבן צו אים אויף א לאגיק לעוועל און ער האט עס פארשטאנען. ער האט פארשטאנען וואס ס'מיינט, יו נאו, קינדער כאפן נישט, מען רעדט אויס צווישן נאך ברוך שאמר, אבער צו וועגן דאווענען, כ'האב אים געדארפט מסביר זיין, אזוי איז עס, און דו ווערסט אליין קלוגער, און די מאוסט אימפארטענט פארט איז, ווען דו לאזט דיך אפן צו יענעמ'ס אפיניען, חס ושלום וואס ס'קען געשען איז, מייט העפן, בי ווערי קעירפול, ווייל ווען דו לאזט דיך אפן צו יענעמ'ס אפיניען, ס'קען זיין אז דו גייסט קלוגער ווערן, ביי מיסטעיק, ביי.